Il-qrubija bejnna u l-Italja ma ssarrfitx biss f'influwenza Taljana fl-oqsma tas-snajja', l-ikel u l-festi, imma wkoll fil-lingwa. Għar-rokna li jmiss, Iltqajna mal-Professur Joseph M. Brincat sabiex nifhmu x'impatt ħalla t-Taljan fuq ilsien pajjiżna.
It-Taljan fil-Malti huwa parti integrali. Parti integrali għal ħafna affarijiet, ħafna mill-kliem huma assolutament indispensabbli, m'hemm l-ebda mod li ma tużhomx. Bħal pereżempju l-arja, l-pulmun, l-spalla, Is-siġġu, taf kif, hemm Meta għamilt studju fuq il-lessiku tal-Malti, ibbażat fuq l-40,000 kelma li hemm fid-Dizzjonarju l-Kbir ta' Aquilina, tela' sorprendentement għal qiesu 54 fil-mija. Issa Aquilina kien daħħal ħafna kliem, anki kliem li ma tantx jintuża u kliem obsolit. Allura mbagħad għamilt exercise ieħor bħalu. fuq il-conscious. U l-conscious iżjed qiegħed ibbażat fuq l-użu kliem vera li nużaw u dal-affarijiet. Hemmhekk l-element Taljan u Sqalli fil-Malti tela' għal fuq is-60 fil-mija. Iss l-element Semitiku huwa pjuttost baxx għax jiġi madwar terz tal-vokabbolarju tal-Malti. Però mbagħad għandek ħaġa oħra x'tieħu inkonsiderazzjoni, il-frekwenza. Il-frekwenza tal-kliem semittiku, peress li jikkomprendi l-kliem grammatikali u dawk li ngħidulhom l-iperonimi, jiġifieri bl-Ingliż umbrella term, eh, dawk huma kważi kollha mis-semittiku. Umbrella term hija pereżempju l-kelma ħobs inti li tini biċċa ħobs, jew kella mmur ixtri l-ħobs, imma mbagħad għand tal-ħobs tara X'tip ta' ħobż se tieħu, jekk hux panini, jekk hux ftira, jekk hux strabatta, jekk hux baguette, jekk hux toast u dal-affarijiet, taf kif? Diħa imur il-frekwenza tmur favur is-semitiku. Il-kwantità tmur favur l-elementi l-dulom romanzi biex ikkomprendu l-isqalli u t-Taljan. It-Taljan, il-kavallieri daħluh Malta. U kien hemm raġuni serja għaliex ukoll għax it-Taljan ma kienx jeżisti qabel ma ġew il-Kavallerija u Malta. Pereżempju, Dante, Dante qatt ma qal li hu jikteb bit-Taljan, kien jikteb bil-Volgare, il-Volgare tat-Toskana. Li mbagħad peress li l-opra ta' Dante, speċjalment id-Divina Kommedja, mbagħad Petrarka, mbagħad Boccaccio, infirxu mal-Italja kollha u bdew jaqrawhom it-Taljani kollha, awtomatikament sar il-lingwa letterarja tal-Italja. Jiġifieri però kienu jużawh biss dawk li jħobbu jiktbu l-poeżiji u r-rakkonti. It-Taljan mbagħad infirex mal-Italja kollha meta nkitbet l-ewwel grammatika tiegħu, u di ħarġet fl-1525, ħames snin biss qabel ma ġew il-Kavallieri. Allura l-Kavallieri meta ġew hawn Malta sabu lit-Taljan standardizzat. Meta naraw fejn kien jintuża t-Taljan, L-iżjed li kien jintuża ovvjament fl-amministrazzjoni u fl-iskola. Ir-raġuni kienet illi eh, sadattant beda jinfirex il-Malti, beda jiġi standardizzat, jifieri jibdew jiktbuh bil-poeżiji u fil-rakkonti, li mbagħad jibdew il-grammatika tat-Taljan, pereżempju De Soldanis, Vassalli, Ma ninsewx ukoll aspett importanti ħafna għalina u għalhekk daħal ħafna kliem mit-Taljan fil-kitba iżjed milli fil-mitkellem, illi kull min kien jikteb anke fuq il-Malti u anke kien jikteb bil-Malti, kien jikteb bit-Taljan. Per eżempju, De Soldanis, id-dizzjonarju tiegħu, kitbu bit-Taljan. Vassalli, il-Lexicon kitbu bit-Taljan. Ġudok kienu grammatiċi iżjed milli għal poplu biex jitgħallem il-Malti għax dak iż-żmien kienu jgħidu la l-Maltin jitkellmu bil-Malti m'hemmx għalfejn jitgħallmuh allura jafuh awtomatikament. Dak kienu iżjed miktubin għall-istudjużi. Mill-1946 minn wara l-gwerra ovvjament, ħa ħafna iżjed qawwa l-Ingliż, imħabba li l-Ingliż sar il-lingwa tal-iskola primarja. Twarrab ukoll mill-użu soċjali imħabba li l-biċċa kbira tal-films fiċ-ċinema u l-biċċa kbira anki ta' gazzetti u kotba bdew iżjed jidħlu Malta bl-Ingliż mill fit-Taljan. Però kellna isu boost meta daħal it-television Taljan. madwar l-1957. U dam da isu sa meta bdow infirxu l-kanali televiżivi politiċi. Hemmhekk sa qabel dawk, ġifieri sal-1990 isu l-audience televiżiva tat-Taljan kienet ftit iżjed minn nofs, iżjed mill-50 fil-mija. Wara niżlet għal xi 20 fil-mija kif qiegħda bħalissa illum. Allura il-klim mit-Taljan ma tantx għadna nixorbuh, però mbagħad hemm rivinċita, fis-sens li ħafna mill-klim Ingliż illi hu ta' oriġini Franċiża jew Taljana, l-Ingliż kif nafu għandhom addirittura żjed minna, element romanz għandhom ma' 70 fil-mija, immaġina. Allura aħna meta nużaw kelma Ingliża bħal pereżempju evaluation, Tajjeb, awtomatikament dik tiġi Taljanizzata u Siċiljanizzata u aħna ngħidu evalwazzjoni. Issa evalwazzjoni n-nies jistgħu jaħsbuha li ġejja mit-Taljan, mentri fit-Taljan ma teżistix. Dik hija kelma Ingliża Taljanizzata. F'dan is-sens hemm qed isir ħafna kliem ta' dat tip. Jien ġbart ma' 300 għax kull darba li ninnotom. Però daw qegħdin jidħlu issa u hawnhekk għandna differenza importanti ħafna. li meta qabel il-lingwa kienet tixrob mill-letteratura, jiġifieri l-lingwa kienu jagħmlu għal kittieba, illum il-ġurnata qed jagħmlu għal ġurnalisti. U l-ġurnalisti għandhom iżjed kreattività, ejja ngħidu hekk. Allora peress li huma iżjed esposti għall-Ingliż, awtomatikament idaħlu l-kelma Ingliża. Imma fejn jistgħu